yo yo yo yo i'm kidding mama kutotenderedza mafoni kurova rova speaker kuti ko sound yaira sei ha well psych hello it's me good afternoon ndini wenyu you're seeing me on your following for you dm ymcm byt amg because you know what time it is and let's do it together one two three It's Njuzu story time. Today, Papa Njuzu story time. I just want to thank you guys for subscribing to my YouTube channel, for viewing my videos by YouTube Ndokutendai. If you haven't done so, and I pa YouTube mosecha zita rakanzi Tanatsa Marimira and then move mati qa mobva ma subscriber or you can go on my bio pano pa TikTok and uh, move maona pa link lili link riripo iriro iroro link iroro mobva mangoti ca mobva maira sei mama subscriber modzoka zvenyu monzwa chi nyaya tiri papo um, ndoda kungoti nhasi nyaya yedu iri kubva ku wezhira wezhara wezhowe wezheve akagugwa gwendo kwedu kwakagugwa straight from masvingo straight out of masvingo and um, disclaimer disclaimer this person haana kutorwa nenjuzu but she was like tani you know what njuzu dziriko i believe dziriko because you know what kumas vingo we are seeing things i have seen things okay and the reason andatorera nyaya iyi is because if you guys remember welo welo eh you remember ndakati nini tichatanga ita mastory time emasecret places so her story was short and i was like listen iri short kudaro let me just add tunyaya tushoma twandoziva twandasechawo inini about masvingo great zimbabwe ruins that type of thing handitika so anyway walk with me talk with me let's get started take two again its juzy story time musikana wedu anhu asingatimuti mucha Muchaneta. I don't know how I came across that name, but yeah, Muchaneta. Uh, Mucha anoti she was still in primary school, probably kuma grade 4, 5, haachanyatso remember. Vaigara pa Combon. Okay, mama vake vanoshanda pa Great Zimbabwe, pama Great Zimbabwe Ruins kuma offices kyoke. So pani pawanogara kwe staff handiti ku somewhere ku Combon somewhere there. Um, so zvakaitika ndezvekuti akanzi nekazini yake enda unochera chi mvura yekugeza chichichichichi and then she was like, okay cool, rega ndiende. Mukuenda ikoko Mucha akaenda nevaingoti ana mainini vanenge varipo pakomboni vanga vari mapurisa. Ana mainini vobva kuti ah tiri kuchena unoita sei kunochera mvura ende tese Mucha. Ndobva vaenda kunotsvaga mvura kutsime. Vasvika pane pavakasvika and then ndobva vakumbira mukadzi anga aripo zvikanzi ah mai tinokumbirawo chii tinokumbirawo kuchera mvura patsime. Mai vakati aiwa hamukwanise kuchera mvura patsime because Mucha anga akapfeka dress reblack. Mainini vamwe vacho vanga vakapfeka mm, skirt yeblack and then vamwe vacho vanga vane hat yeblack zvikanzi makapfeka black and one of your buckets iri kunhuwa sipo and uh, munomu tsime dze matsime edu anoyera and mune njuzu hatisida kukanganisa njuzu dzedu so hamukwanisa kuchera mvura panapa ndobva ngoti a ah, hapana kushata by the way vamwe menini vanga varipo vanga vane pamuviri muri pabata So anyway ndobva vafamba vari kufamba ndobva vaona magarden hanti munongoziva magarden emakomboni ekumamisha chichichichi ndobva vaona tsime ranga riri mugarden imomo but tsime riro rasiri protected ranga rakangoiswa chirata pamusoro kuitira matatya mapabata so anyway ndobva vaenda patsime paipe ndobva vavhura tsime Uyu remember mucha mwana mudiki ari magrade 3 4 5 somewhere there mwana mudiki saka hakwanise kuita sei kusverera mutsime you know magepe emutsime and then vamwe mainini vacho vaiti hei haa panogona kundinetsa but vanga vane mimba vakazoti aa ah, ah, musatya musatya muneni ndakurira kumusha i can do these things regai ndiite sei ndichere mabuckets anga ari 3 so mainini obva watobva wakanda chitini chiya chekuisa mutsime ndobva wachereredza first bucket second bucket vava kuchereredza uh, tini rekuti vachikanda vachi kucheredza the third bucket uh, zvinonzi ivo vakadhonzwa pane force yakavadhonza the other mainini was fast ndobva wavadhonza kuda isoni padumbu kuti e eh, musadone musadone ndobva varamba vakavabata but vakaramba vakabata vakanzwa kuti there is a force iripo and then chitold kuti onaika kandai tini mumvura siya regedzera tini ndobva varegedzera tini tini bva rawira mvura so mukusiya tini rere force yaya ndobva vadona vese you get vanga vane nhumbo bva vagara pamusoro pe anga avabata uya uya and then ndobva vatongoona kuti you know what all tiny two mabuckets it's okay tokwanisa tase tokwanisa ushereke tiche plan anyway vanhu vari kusimuka kudaro mucha anga akamira remember anga akamira bvaona zinyoka hanzi zidafu dafu dhunda yenyoka ye green amene ndo green mamba yacho here green mamba amene kuti ndiye here but iye atotowa ndiziyo ndiyo green mamba kana kuti chitani but zinyoka zidhunda rakabuda muchimememe hanzi tigotiza takamhanya izvo zvekuti mabhaketsi munorasa mvura momhanya makadaro zvemvura matombokanganwa muri pabata varomhanya daro bva vasangana namhoms vemumaraini anamhoms vati kwemi muri kumhanya ikweko imi maichazei kwemi munapengere makisina muri kumhanya kwachii tasangana nenyoka masangana nenyoka kupi kutsimo ko kumagadheni aiwa zvamuri kutaura zviko asikana shuwa tasangana nenyoka Kupi? Kutsime tachera mvura chichi zvikanzi ah imi hamuzive kuti matsime emuno anoyere here nheimi ah zvinogona zvatodaro zveshuwa ah sorry zvenyu chidzokerai chi chidzokerai kumba so that was an incident yaakaona kuti mm, something fish is going down murupabata um, another incident um, that she recalls is vakamboenda kugomo uh, kumagreat zimbabwe ruinzi ikoko vakamboenda kugomo nagogo vake vakaenda netour guide so vari kutofamba paya vari kutokwidza kuenda kugomo hanzi namucha takaona kanyoka kadikidiki kakari very colorful ndovataura ita hanzi kakana macolors akawanda kakari very colorful but nyoka iyeya hanzi yakaita kakunitarisa ndobva yaita kanenge kakusikerera so like im trying to imagine nyoka ichiri anyway hanzi nyoka yakaita kakusekera hanzi so obviously she screamed ah! Ah! Ah! hanzi hey, eh, why are you screaming why are you screaming Toget vakati why are you screaming nyoka ichi chishkanzi no muno munoyera if you see something like this it means kuti vadzimu vako vari kutokukwazisa uri kutofara kuita sei kukuona it did not mean any harm but since tato disturber peace panapa handifungi kuti tinokwanisa kuramba tichienderera mberi ngati sei ngatidzikei gomo apa gogo anga usati toita sei vanyatsoona gomo and they had to vacate just like that um, mucha akakurira kumasvingo akadzidza kunonzi kunemanwa kana muchikuziva kune mamwa primary school ndokwaakadzidza so um, anoti vari kumagrade 5 6 somewhere there vari kuprimary amunoziva kuchikoro munomboita zvekubika bika chichichichichi so kuchikoro mune muchibikira kapamoto zvemagirl guides maboy scouts those type of things muri pabata vari kutobika zvavo kudaro ndobva vapedza kubika vana ndobva vanzi okay maakufanirwa kusuka but pachikoro hanzi mvura yakabva yaenda and then ndobva vaudza kuti listen mvura yaenda so motongoenda chi kurwizi anoti pachikoro pedu pane mamwa padhuze nenzizi two kunonzi kwachisikana nekwachikomana kuchisikana kana kuti kuchikomana whatever you guys want to call it but nzizi dzacho two kwachisikana nekwachikomana kunonzi kwachisikana kunonzi kwachisikana because kunotaurwa kunzi legend has it zvinonzi hanzi Kwachisikana pane musikana akambotorwa nenjuzu ndosaka kuchinzi kwachisikana kwechikomana kwachikomana kunonzi kwachikomana because yeah you already guessed it right kune mukomana akambotorwa chi akambotorwa nenjuzu muripabata so hanzi sivatenda chi kwachisikana kunoita sei kunosuka maplates anyway ndobva endawo kwachisikana unosuka maplates Ah, vari kusuka pepe mind you vana vabikira pamoto handiti saka mapoto anenge ane matsito hanzi hatiri kutosuka paya you know zvekuprimary mema kutoti ah, free time chichichi vari kudirana mvura vari kusuka mabhuto vari kuimba vari kuita noise saka vanhu vakuru vemcommunity vakabvura vakati imi vana imika ibva ipapo munotorwa nenjuso zvamuri kuita izvi hazvisi bho ah munongoziva muri vana venyu chingoti njuzu dzipiko you know that type of thing vana vobva vapedza zvavo kusuka saka iye mucha anoti akazotorana nefriend yake ndobva enda padanda rinenge riri kwakadzika kwechi sorry kwerwizi atorana nefriend yake vari padanda pepe sa padanda handa kudzai ndokwakadzikisisa kwerwizi saka padanda ipapo its like vanhu vanopfuura napo vanodzika neipapo kuti vasanyure vasapine mvura that type of thing abva atorana nefriend yake handi atira nefriend yangu takapfuga mapepa etu toti anga timbotarisa mvura vari kutarisa mvura vari kuona mabrim ende munoziva zvevana excitement fish fish fish ndobva odedza mafriends avo ha ah, guys yemo nefish yemo nefish you understand vamafriends aye abva ira sei abva ungana fish fish fish fish vari kuona fish pepe saka hanzi vanhu tiri kutaya kudzibata fish dzedze but fish sorry fish hadzisi kutiza fish dzakangomira but hatisi kukwanisa kudzibata but totoisa maoko totobata so but patobuditsa maoko hatina chatakabata until until ehe ndiri williams anodaro anaomboramba ndotomudawo ehe um, and then ndobva vazoona ningirikini zimuswe zihombe hombe vakati izi zifishi zifishi vana rutsvayo bata ndobva vazongoti ah you know what zvezvoti muri vana munobva mangoti ah regai tisiyane nazvo regai tiende ndobva vaenda um, so hanzi this was on a friday musi wemande makuseni hanzi headmaster ndobva wapinda nesvikiro remucommunity rakauya paassembly ndobva rasvika rikati ehe pano ndine meseji yenyu vapfanha vepano muri kuita basa rekufarisa imimi ehe pane vanhu vakanoita zvakanoita chishanu kwachisikana kurwizi uku ndanzi ndikuudzei nevekumadziva kuti zvamuri kuita izvi handizvo Vakakunzwirei tsitsi nekuti muri vana vadiki hapana chamunoziva asi musazviite futi hanzi ndo message yatakapiwa and people like hey! so since then hanzi vabereki vakati hatidi kuona munhu anoenda kwachisikana kana kwachikomana asina munhu mukuru kana musiri accompanied by an adult hell no muchaona zvakawanda guys aona zvakawanda musikana uyu so anoti there was a time yekuti kuchikoro vakaendeswa kutrip yekugreat zimbabwe eli vakaendeswawo trip yekuzimbabwe vaendeswawo yo great zimbabwe sorry great zimbabwe ruins vaenda kumagreat zimbabwe ruins keke hanzi ah tikutofamba tikutofamba and then pane mwana akangosvipirwa kumeso necobra and instantly akabva aita bofu kana kushira chiko chichaitika you know so um kugreat zimbabwe kumaruins mukabva kumaruins okay, okay pane rwizi ruripo rwamunokrosa like runotokroseka it's, it's, it's quite shallow mukapfuura neipapo kumberi munoona um, dzimba dziri koko dzevanhu vachiri kutopractisa like zveira yethe rozvi the mutapa state type of situation so kunenge kune madzishe atori ikoko futi um, nemasvikiro vanenge variko ikoko so svikiro raripo rikati sori zvako zvaitika kwauri but um, this is a message E, pane ushereketwa hwakaitika mufamily menyu vadzimi venyu vane zvavakabata bata and hanzi kumarwinzi ikoko like kuri very sensitive when it comes to vanhu vanobata bata so ngatidedzei chi vanhu vekumba vanhu vekumba obva vadaidzwa bva paitwa zvekuripa ripa and what not and what not but uh, bottom line is paakazodzoka kuchikoro anga akuona hanzi zvakaitika on a friday mandi paakazoya kuchikoro anga akuita sei anga akuona handiti anyway um ndiyo nyaya yamucha and mucha was saying ndiri munhu ari spiritual like i can see varoyi and varoyi also sent me tine kakusanyatsowirirana so karipo munhu iye kuti anozvinamatira zvinhu zvake chi zvichitoita like aseda asi munhu akaexperienca kutorwa or anything but munhu akaona certain things that made her realize kuti you know what njuzu dziriko and zvinhu zvekuyera chi zviriko so now tiripo panyaya yamucha ipapo now i'm gonna go deeper should i go deeper go deeper mama say go deeper prophetess dani tell me now okay let me go deeper um well because sorry guys so i was like listen let me do a little deep dive tibva tangonobata great zimbabwe ruins yacho nemasvingo in general masvingo inzvimbo inoyera um, you guys know ndo kwakatangira na the rozvi the mutapa all the states umambo wakatangira mumasvingo hanti munozviziva so yeah it's a very sacred area for us as zimbabweans because our history yakadzika dzika nechekumasvingo ikokoko handitya so one way or the other tiri vezhira vezhava Vejira vejara vezhowe handiti ka ehe gondo gwedu gokagugwa watwatwatwa tiri veikoko tese some way somehow um and i just want to share my experience it's nothing serious but uh, well takadzidza kugreat zimbabwe university and kana muri vanhu vekugzu obviously because The name of your school is Great Zimbabwe munotombonzi chi muende kumaruins so orientation first year first week yenyu yemafirst year munoenda kugreat Zimbabwe ruins I remember takasvika like muthe enclosure yairipa one dollar rere do you remember one dollar recoin rere iroro that particular area the, the enclosure chichichi um, i recall patakasvika we were enjoying you know tichitofara you know vana vekuvhasiti vanhu vari kuno doro muri kutaura nyaya muriita sei sei sei sei sei i recall with the time we got mu enclosure imomo patakasvika imomo over 100 people vakanyarara hapana udza munhu nyarara hapana nothing happened people just went quiet munorema this is something most people don't talk about but great zimbabwe ruins inorema guys especially that particular area yoyenzi maigara madzishe maiwandira vanhu vachiwanda nguva yehondo chichichi so it is said kuti mune maspirits ari imomo sometimes people hear sounds and what not and what not in that particular enclosure yandiri kutaura iyoyo handiti so munhu ese akangodizii then tazopfuura taenda kumberi vanhu bva ngokuti ah jesu anga apfuura chii chachaitika so when i found out kuti there are some spirits vari imomo munorema guys and people don't talk about it enough but great zimbabwe ruins inorema anyway that is, that is what i experienced pandakaendawo ikoko um, tiri papo pamagreat zimbabwe ruins um, i did a little deep dive i went into a little rabbit hole and guess what i found a very interesting mystery handiti um hanzi kugreat zimbabwe kumaruins ikoko that enclosure im talking about as well hanzi there was a time yakwava kune hari two hari two hari yechirume nehari yechikadzi hari yechirume mamu negoridhe muhari yechikadzi mamu nemaprecious stones so iwould like to believe thats like diamonds rubies whatever whatever zvazviri imomo so hanzi hari idzi dziri mbiri um hanzi dzinonzi pfu, hmm, pfuko yavanji pfuko ya alright sorry guys let me say this again pfuko sorry zvenyu pfuko yakuvanji hari idzodzo dzinonzi hanzi pfuko yakuvanji so hanzi dzinotaura but zvakazoitika ndezvekuti there is a certain white person mupambe pfumi akaba one of the haris so hanzi kubva pakabiwa hari iyoyo hapasisina mavoices anobuda but hanzi dzaitotaura kutoburitsa mazwi hari idzodzo dzaitaura but kubva pakazobva imwe yacho hapachataurwe anyway if you guys are wondering what happened to munhu akaba hari iyoyo akazobva ruoko akadonha ruoko handizive kuti akachekwa chii chakanyatsoitika but akabva ruoko and people saw it as punishment from the gods kuti why did you steal that so that's another little mystery yandaita sei yandasangana nayo yepfuka pfuko yakuvanji muri pabata anyway tiri ipapo uh, the locals because um, mukacrossa kune malocals andataura here the locals say um, at night vanoona tuvanhu tupfupi pfupi tune marasta tunenge tuchinge tawanda around manheru they don't know who those people are but time and time again they see them they hear sounds zvandamutaura kuti nomunzwi kwamasounds and uh, kune maspirits ari ikoko anenge achitoda kuapizwa so people there always make sure they appease the spirits dziri ipapo bcause pane ushe huripo maspirits aripo and, and so on and so on and kuchine zvinhu zvaishandiswa mazuva aiitwa maslave trade chichichi people have tried to steal certain things zviri koko but you can't steal them because ameno zvakateketerwa owo i'm not really sure so yeah that's about it when it comes to great zimbabwe ruins like maruins pachawo That's what I found. Uh, when you have time, please go to Great Zimbabwe Ruins. Muri ikoko mobva maenda neku museum. There's a museum ipapo. It has very lively statues. Unotofunga kuti vanhu vakatoiswa vhudzi redu rechibhoyi like to vhudzi chichi. It's, it's so cute, but you should go there. It's, a, uh, it's an amazing experience. You just feel your whole Zimbabwean coming out kuti oh this is me as a Zimbabwean muripabata so when you guys have a, have a chance have money have time make sure munomboita pass through great Zimbabweans they're not talked about enough but you have to go because when you really look at them akareba something fit whatever zvakareba zvisingaite zvinhu zvezve and to think kuti hapana chakabatanidzwa angori matombo akaturikidzwa turikidzwa turikidzwa turikidzwa so it's like wow we did this and

tiri ipapo um, ndoda kutaura futi about the sacredness of this area yatinoti masvingo handiti masvingo province yedu tichiri kufamba nayo tirimo mumasvingo now taakuenda kunonzi kumwenezi district kumwenezi district muna 1982 kune musikana anonzi rowai chihwakwa akaenda kunogeza she was about 89 years old akaenda kunogeza nevamwe vana kurwizi you know muchitamba muchita sese muchigeza and uh, hanzi akadisappear but kudisappear kwaakaita hapana struggle yakaitika hapana splash yakaitika vanhu vakangona rowai simply vanished muri pabata so mukuvanisha kwekwe vanhu bva mhanya vanotora rowai anenge atorwa nenjuzu rowai anenge atorwa nenjuzu no one saw anything vakangona rowai asisipo muri pabata so um, vanhu vakaramba kuti haringave garwe because dai riri garwe tambudzwawo estruggle muri pabata saka ndo zvakaita kuti vatichi injuso anyway um, n'anga dzemumwe nezi district okay zvakaitika kunonzi kumatande stream inopinda munonzi murunde river handiti info tinenge tichitobata ndokwazvakaitika so n'anga dzakazodaidzwa dzikatraya kunonzwa kuti chii chiri kuitika there was no answer at all for a very long time there was no answer they got to a point yekuti vakanga accepta kuti know what rowa yatorowa zvavharana that type of thing handiti um, but vakaramba vachiita the rituals yekuti tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika chii chiri kuitika and uh, remember this is 1982 pazvakaitika um, 2020 at the end of 2020 rowai akaonekwa aane mareads aane mvura akabata tsanga nemaplants she was disoriented mutauro wazvaitwa this is after 40 years guys she resurfaced she was supposed to be in her 40s around that time but she looked younger than she was supposed to be hanzi vanhu anotaura vanoti she looked like she's in her 20s but she was in her 40s so n'anga badzamugashira akaenda kuzaka kunobatsirwa nen'anga ikoko ndokwakanoitwa cleansing kuti achidzoka munyika yechi yevanhu you understand kuti achidzoka munyika yevanhu so ya pakaitwa marituals vakaramba vachiita marituals like asaid kuti varamba vachifambira nyaya yarowai rowai akazodzoka shes in zaka akaenda kuzaka kwaakanobatsirwa akanoitwa cleansing kuti achidzoka kunyika yevanhu chichichi and uh, rowai anotobatsira vanhu im sure some of you have heard that story here that lady akangoshayika for years 40 years munhu asirubatika thats Rowai Chahwakwa wandiri kutaura nezvake but anobatsira ikoko kuMasvingo kumwe nedzi district ikoko anobatsira vanhu um, changamira i remember vachitotaura kuti anowanzobatsira idzo nyaya dzemvura especially because remember munhu anga ari mvura ndo nyaya dzaanonyatsobatsira nadzo ey handina macontacts ake please handiziye nezvaroai i just know that particular story saka e mototsvakowo painternet macontacts ani aroai anonzi roai kwete rovai roai yeah so that's nyaya yeroai Tichirimo muMasvingo province. Handa kudze Masvingo inzvimbo inoyera like mune huyerwa wakazara muMasvingo. Um, I, I just couldn't cover zvese to be honest i just couldn't cover zvese but ndangoti wanengotora the most fascinating ones for me uh, that kind of connect negreat zimbabwe ruins dzandakudzai and then nyaya yaroai it was a banger another banga yakambonetsa nyaya iyo muzimbabwe um, the last one uh, this one ndeyekubikita district but its still under masvingo province kune kunonzi kuchibvumani hills i hope ndinoshitara the, the right way obviously chibvumani hills um, ikoko kunonzi kune treasure box ririko rine goridhe hmm. box rine goridhe guys rakangogara kubikita ngatite plan chibvumani hills ruins ngatiendei tone kune box rakagara rine goridhe but before we go let me tell you about this box tisati tadecide kuimbaka kuenda kunotora goridhe um, box iroro raane makore nemakore nemakore ririko ikoko but rinonzi ndere vadzimu it belongs in the spiritual realm malocals anototi haritorwe haribatwe box riri protected neanonzi matabu rituals so you can't touch it can't touch this oh, you can't touch this you understand um, but you know vanhu tiri vanhu tinomboita naro nhamo inomborova saka tee chitombodaita plan amen anonzi joram musoro akaenda kuchibvumani hills akaona box iroro akati hey goridhe goridhe regai ndinodaidza vamwe vangu tiche plan achina anodaidza vamwe vake because aida kubatsirwa kurisimudza riri heavy it looks heavy and nezvinhu zvaririmo you could tell its heavy ava tega ndotsvaga vamwe vangu ndite sei ndiche plan and madhiri akadaro unotoda vamwe vanhu kuti vapindire because ukabatwa uri one unoziva kuti unopinda busy saka idya nevamwe so that chi nyaya inofarika farika that was his mentality aenda unodeedza vamwe vake vamwe vake vave vauya e eh, mdhara mati god ripapi ii goridhe mdhara rega tombotsvaga makorokoza tinzoti haufa chichireteka mira sei

the man the le the man the myth the legend the god the deity nyami nyami the god river god of zambezi we are going to deep dive into that and uh, find out his story about the heartbreaks we want to find out kuti aibatana sei nevanhu vake we want to find out kuti why hurumende ichiri kuenda

everything we're gonna deep dive into it give me time ndiri kuverenga because ndiri kuziva kuti it's a big one and also to muchaini macorrections akawanda wanda so i'm really trying to do my research bear with me otherwise guys i love you i thank you so much for your support i'll see you in the next story time you guys take care i love you Mwah.